Missieri beda n-negozju. Beda jaħdem għal rasu f'post konnu nsejħulu remissa, kien sellifulu ħabib tiegħu dir-remissa. Fit-39-40 kellu ma jkomplix għax inqalgħet il-gwerra. Hemmhekk kien jagħmel xogħlijiet bil-każu żgħar dak iż-żmien, bil-każu dak min irid xi sodda, min irid xi armarju. Ir-remissa ma kienx jagħmel xogħlijiet kbar jiġifieri, ma kien beda il-bidu tiegħu. Misseri kien bidem ta' dixxiplina u kien bniedem jiġifieri rett u eżatt. Mal-ħaddiema missieri kien ikun ehm, number one, il-ħaddiema kien dejjem ifimni jispjegalhom kif għandhom jaħdmu u ma jaħdmux. Għax kien ikonna ħaddiema dak iż-żmien ngħidulhom ħaddiema tal-it mhux bil-makkinarju. Dam id-disciplina li tgħallimt jien minn għandu Kont kollox eżatti. Carmelo kien raġel rispettabbli ħafna, ħafna. Il-ħaddiem kien kien jirrispettah ħafna, jiġifieri konna naħdmu konna naħdmu ħafna l-qalbna miegħu u kien kien raġel ta' ta' rispett kbir.
Missri dejjem kien iderrina. Kont noqgħod nistokkja x-xogħol u nagħmel Meta jkun hemm l-imsiemer u hekk fuqu tistokkja ta' tmien snin. Meta kelli 14-il sena ħriġt mill-iskola jien u mill-ewwel mort ma' missieri. Jiena bdejt t'14-il sena għalkemm qabel qabel l-14 kont għadni mur l-iskola jiena, konna kif nispiċċaw mill-iskola għal ma ġembu.
Fil-55 missieri xtara l-ewwel magna.

Minn Strada Zakkarija. Meta aħna eh, missieri kien f'dik ir-remissa, mbagħad bdejna nfittxu postijiet oħra fejn inkabru ġo gwarda manġa. Ħadna xi biex tejn art u tellajna ngħidulhom ma nafx tistix seħela fabbrika, ma lina kienet fabbrika u bdejna nġibu anke xi makkinarju iżjed sakemm mbagħad ifibni bdejna naħdmu Aħna ma' missieri wkoll jien u ħuti.
U fis-61 għandna minna partners.
Dħalt ma' Fino fis-sena 1964 naħdmu fuq il-kċejjen, konna gwarda manġa. Jien ili naħdem ma' Fino minn 1968. L-ewwel xogħol tiegħi kien helper jien kont. Ngħin lil dak u l-ieħor fuq il-magni u hekk.
Waħda meta konna gwarda manġa, Konna biex jibbukkjaw n-nies tliet snin, dejjem dejjem jiġifieri għamminna pass dejjem għall-aħjar. U aħna xtaqna u missieri ifimni kontentana u xtaq ukoll li konna fabbrika.
Seventy-one tlajna u fuq u għamminna kumpanija, Sifino and Sons Limited. Dħalt naħdem ma' Fino 1972. L-ewwel xogħol tiegħi kien fuq il-magni. Kien hemm magna partikulari li kien jisimha il-Banzo u għamilt xi 30 sena naħdem fuqha biss jiġifieri. Fil-fatt il-laqam tiegħi huwa ġewwa tal-Banzo. Ilħaqt il-kumpanija tiela' eżatt eżatt hawnhekk. Mix-xogħol tal-ħadid li kont naħdem, imbagħad il-kumpanija aspandiet fetħet kumpanija oħra tax-xogħol tal-aluminju. Imxejt mill-fuq il-ħadid għal fuq l-aluminju. U bdejna naħdmu x-xogħol ta' Len Emilio. Konna niġu naħdmu s-Sibtijiet hawn isfel, kien jiġi Lawrence, Twani u Ċali u kollha konna noqogħdu nqattgħu hekk u ninżlu x-xogħol għal hemm isfel. Konna ninżlu x-xogħol għal hemm isfel, nqattgħu linja ma' hawn fuq għax hawn fuq kien ikbar, kellna makkinarju ikbar hawnhekk u konna ninżluh għal hemm isfel. Dak iż-żminijiet konna naħdmu ħafna xogħol mastits, bedrooms tal-mastits, bl-iskoltura u dejjem konna nippruvaw naraw xejpijiet ġodda u naħdmuhom. Konna nfasslu kwantità kbira ta' tamara dak iż-żmien u kellna produzzjoni tajba ħafna.
Qabel kellna 20 skultur magħna għax qabel l-għamara taf li l-Maltin kienu daqsxejn iħobbu l-klassiku ħafna dak iż-żminijiet. Makkinarju żidna ħafna iżjed Speċjalment dak iż-żmien kienet il-voga fuq għamara bl-iskultura. Allora kena ċertu makkiner speċjalizzati għal dan għal dan ix-xogħol.
Kena nagħmlu investiment f'makkinarju illi dak li tagħmel f'ġurnata tagħmlu f'sija. Pegazu Fleiti għamilna investimenti li bna s-sistema. Dak iż-żminijiet li kienet invoga ħafna kienet l-iskultura. Kellna settijiet skultura ehm, fal-bedrooms, salotti, sotto spekki u xogħol ta' panewijiet li kien mastizz ukoll. Però mbagħad ma' żminijiet bdew li l-iskultura ma tantx iriduha. Allura qlibna għal reproduction ngħidulu aħna, tip ta' fuljetta interzjal Fuq il-fuljetta tuża l-qalba tagħmel il-burdura u meta toħloq biċċa xogħol inti tiġi sabiħa ħafna. U dejjem plain, plain m'intix tara dak l-iskoltura. Aħna l-ewwel nies li daħħalna per każu l-lostru, mhux gomma lakka, proprja lostru biex tħaffef idejk iżjed insomma u bl-isprej u dal-affarijiet. L-ewwel nies li konna nagħmluha mara knockdown. Knockdown jiġifieri jekk ikollok sajbord jiżżarma kollu, anki biex tillustrah kien ikun iżjed ħafif, tarmah u jiġi kollox hekk u ma tindunax. U wara u wara ftit żmien inħalaq il-MD hawn il-MDF, il-Media hawn il-Fiberboard, u l-istess aħna bdejna bih l-ewwel. Fis-sena 1983, id-diretturi ddeċidew li jespandu u jiftħu showroom 115 The Strand Il-Gżira.
Fl-1985 konna konna ehm, organizzajna mudelli tagħna li konna nipproduċu u dana u konna stidinna klienti u anki impjegati u għalli fillu kien għadu ħaj Missieri wkoll kellna impjegat magħna bravu ħafna, kien għamillu kien għamillu il-mudell tiegħu, kien mar id-dar ta' missieri mhux darba u tnej sakemm għamillu l-mudell. U mbagħad kif kien lest il-mudell ħadni għand kumpanija li tagħmlu fal-bronz u għamilnilu dan il-bust tiegħu u kien Ħafna kuntent bih.
Għall-ħabta ta' l-1989, 90, konna deċidejna wkoll li nibnu showroom ikbar milli kellna. Dana diġa konna kellna showroom żgħir, imma waqqajnieh il-faċċata hawnhekk. Il-faċċata kienet iżjed baxxa, kellna showroom 'l hawn u showroom in-naħħa l-oħra. Detalla fis-71 waqqajna biċċa minnu u tellajna da. Tellajna da billi ridna nagħmlu xi ħaġa li ma kellhomx bħala Malta. Però meta ftaħna ma konniex nafu li s-suċċess li kien hemm. Eh? Kenna proġett kbir fin-1968 is-Central Bank. Daka Bevan ħadem ċertu materjal Rosewood, illi illum huwa protett dak il-materjal. Dak huwa materjal ta' njam jiġi mill-Brażil. Żmien sitt xhur biex illestuh u konna naħdmu anke bil-lejl, eh, ġifieri, u lestajnieh. Hekk tmur sal-lum għadek tara x-xogħol tagħna ġifieri għadu sal-lum tajjeb. Nħadem parti ġo Gwardamanġa peress li konna għadna qed nibnu hawnhekk u parti nħadem fil-fabbrika tal-imrieħel. Konna għamilna kuntratt li kien konna ħdimna ħafna bil-lejn u binhar konna ħdimna u meta konna ħdimna l-Holiday Inn. Il-Holiday Inn kien fiha ħafna xogħol, kien hemm short notice biex illestuha wkoll. Tmur id-dar, tistrefti u tarġa' tiġi għax-xogħol.
U ftit wara kien hemm ukoll il-proġett ambizzjuż u kien ta' ċertu importanza għalina dak iż-żmien, l-airport il-ġdid ta' Malta. Aħna konna ffurmajna parti minn konsorzjum u kellna parti sostanzjali minn dan minn dan il-proġett.
Sfida waħda mill-kbar li l-kumpanija għaddiet kienet fis-sena 2000 fejn il-kumpanija kienet iggerjata prattikament li x-xogħol kien isir kollu lokali li jinbiegħ għall-klijenti u kien wasal il-mument li aħna nibdew inbiddlu s-sistemi mill-produzzjoni lokali kollox imma għall-importazzjoni.

li jinteressa ruħu li jitgħallem affarijiet ġodda, anke meta jiġu eh, introdotti affarijiet ġodda fil-kumpanija li ġieli nibatuhom barra ħalli anke jitgħallmu first hand minn eh, mis-suppliers. Ta' 50 sena jien kelli nsifer il-Belġu biex nieħu kors fuq il-korjin u daħħalna l-korjin hawnhekk ukoll. Niftakar dak iż-żmien meta ovvjament kont għadni żgħar anke jiena u kont qed nibda naħdem ma' Fino, il-klijent ma kellux l-informazzjoni li jista' jkollu at hand bħalissa. Ta' żminijiet il-klijent jiġi preparat ġewwa x-showrooms tagħna kważi kważi ma ngħidlekx iktar fuq prodott speċifiku iktar milli nkunu preparati aħna għax jkun jagħmel ir-riċerka tiegħu f'baħar ta' informazzjoni li ssib ġewwa fuq l-internet. Jiġu wkoll suppliers ehm, biex jitrejnjaw lil sales people tagħna biex anke meta jkunu qegħdin ibijaw ikunu jafu jitkellmu sew fuq il-prodott u jfehmu sew lil klient x'ikunu qegħdin ibijaw.
Is-sigriet tas-sussess ta' fina u għadu sal-lum u għadu u għadna nafsu sal-lum illi il-klient il-klijenti speċjalment tajjeb, ittihom ittihom servizz u kwalità. Il-futur ta' hawnhekk huwa l-klijent. U nafas fuqha din għax mingħajr klijenti m'aħna xejn. Li l-kumpanija dejjem investiet fin-nies biex toħroġ prodott u kwalità li l-klijent dejjem qed jistenna. mingħand Fino. Nimmaġina li l-futur jirriserva challenges oħrajn, nispera, għax il-ħajja minn challenges naħseb tanċi għasek interessanti. Naħseb il-kwalità u l-esperjenza żgur jiddistingwu lil Fino minn aziendi oħrajn. L-isfida naħseb jien prinċipali hija li dak li bena n-nannu fl-1935

Dejjem f'Hino jsibuna. Kien hemm min jaħsbu li f'Hino mhux il-kuljum tagħna, kienu jgħidulna ċertu nies, ma aħna l-kuljum tagħna propja dak jiġifieri.